Без дәвам итәбез. Шушы ук темага практически, но про онлайн формат э, сейчас будет продолжать Алсу Усманова. Алсу, син кайда? Мин монда.
Хәерле көн, исәнмесез. Сәлам.
Сүз микрофон синдә. Ә, ну, монда хәзер барысына бергә син атап чыккан мәктәпләр исеменә скайт артында кертеп җибәрик инде, без ложной скромности. Әйдәгез, мин башта татарча сөйлим, аннары рус теленә тәрҗемә итеп чыгам, яме? Или можно в параллель, чтобы слайды были понятны, бөтен слайдлар аңлашылсын. Ну, беренчедән инде, әлбәттә, мин Зилия белән килешәм һәм мин Лилиана белән килешәм. Тулысынча килешәм һәм бер уйга килдем. Чынлап та безнең Скайкатта да эшләгәндә андый андый проблемаларны мин моңа хәтле дә сизеп тора һәм Скайкат командасына килеп кушылгач, аны тагы да күбрәк сизелә башлады. Ну инде гафу итегез, теге э, темадан әз генә китәм. Лилиананың чыгышыннан соң чын татар әти-әниләре балалары белән рус телендә сөйләшә дип ишеткәннәрне теге шул хәтле җанны тетрәндерде, хәтта аларны теге җиң сызганып кыйнар дәрәҗәгә җиттем. Чөнки мин дә үзем бик борчылам, Һәм инде бер проблема бар, мин аны әйтәсем килә. Менә сез Мәскәүдә яшисез, яисә сез чит илләрдә яши торган кешеләр, аларда үзаң дигән нәрсә аларда күбрәк бар. Без менә Татарстанда яшибез. Татарстанда татар телен Аның хәтле санамыйлар, аның хәтле кадер дигән нәрсә юк. Менә мин бит шул мөхиттә яши. Мәсәлән, Казанда яшәүчеләр баралар, сөйләшәләр. Ул бик сирәк очрый торган нәрсә. Мин хәтта теге кибеттә татар телендә сөйләшүчеләрне күрсәм, барып кочаклыйсы килә. Ә инде андый ул мөхиттән аерым яшәгән кешеләр татар теленә татар телен өйрәнергә теләсәләр, балаларын алып килсәләр, ул аерым. Ул инде мактауга лаек, ул инде бик әйбәт күренеш миңа калса. Безнең Скайтат балалар проектында мин модератор бу бик әйбәт команда бик креатив команда һәм мин монда кушылуыма шиксез шатмын монда чыгыш ясавыма бик шатмын ни әйтәсем килә минем бар презентация һәм шуны күрсәтәсем килә сез офлайн мәктәпләр турында сөйләдегез зилә сөйләде ничек тәрбия алып барганы безнең эш бара онлайн форматта һәм ул онлайн форматта да менә Дилә әйткәнчә безнең балалар үзара татар телендә Бездә бездә Сөләйман бар, бездә Сөләйман бар, бездә Камилә бар, бездә Камил бар. Алар үзара дуслашып, алар сөйләшә башлыйлар. Хәтта Казахстанда яшәүче балалар Э, безнең дәресләрдән тыш та үзара э, дуслашып киттеләр э, башка шәһәрләрдә яшәсәләр дә һәм инде безнең сөйләм форматының өстенлекләре безнең команда уйлавынча балаларны сөйләштерергә кирәк алар сөйләшергә тиеш алар бер берсе белән менә әңгәмә корырга тиеш ниндидер көн көндәлек темаларда темалар турында темалар буенча аралашырга тиеш мәсәлән татар телендә сөйләшә башласын өчен без аны баланы татар мөхитенә кертергә кирәк ничек әйттеләр менә мин алдагы спикерлар белән килешәм һәм аның белән Ә, татар телендә һәм беренче чиратта көн дә кирәкле актуаль булган темаларга аралашырга кирәк дип саныйм. Мәсәлән, безнең менә шундый сораулар без бирәбез. Кибеткә бару темасы безнең ә, булды бер занятиедә, занятиедә түгел, бер дәрестә, бер очрашуда. Без Скайтат балалары белән шулай онлайн килеш алдык та әрҗәләребезне киттек кибеткә. Бу нәрсә, рәсемнәр күрсәттек, бу нәрсә бар. Бу ничә сум тора икән? Ә менә бу тәмле микән? Син моны яратасың микән? Ә җиләк җимеш кая? Ә бу нинди, бу нинди кибеттә, бу нәрсә монда? Әйе, сөт ризыклары сатыла. Ә сез нәрсә яратасыз? Эремчек яратасызмы? Сөт яратасызмы? Менә шул темага без алар белән сөйләштек. бәяләрен атадык һәм инде бу ничә сум тора берсе безнең сатучы булды берсе сатып алучы булды шулай итеп без сатып алам һәм сатым сатам дигән терминнар белән таныштык башка ниләр башка мисаллар безнең бар ул синең исемең ничек синең исемең ничек сиңа ничә яшь Менә безнең балаларга хәзер мин әйтәм, ә, сез хәзер татар телен өйрәнәсез, сез бит инде татарлар, сез татар булуыгыз белән горурланырга тиеш дип, ә, без аны үз аңнарын арттырабыз, арттырырга тырышабыз. Һәм ә мин бер занятиедә аларга әйттем, әйтәм, менә сез бит инде хәзер сабантуйга барасыз. Барабыз диләр. Сабан туй турында ишеткәнегез бармы? Бар. Нәрсә кызыкмы? Кызык. Нәрсә булганнарын да искә төшерделәр. Ә, ничек булганын да сөйләделәр. Һәм инде әйтәм, менә килдең, син сабан туйга, син татар телен өйрәнәсең. Синнән сорыйлар, исемең ничек? Кайсы шәһәрдән син? Ә син әйтә, ә син әйтә алмыйсың, тизрәк өйрәнергә кирәк, әйтергә кирәк, әйтә белергә кирәк. Бу нинди әйбәт татарча сөйләшүче татар кызы, бу нинди әйбәт сөйләшүче татар малае дип әйтсеннәр. Шулай итеп алар дусларының исемнәрен атап чыктылар, ничә дус икәнен әйттеләр. Әйе, алар арасында рус исемнәре дә бар, шатландым, татар исемнәре дә бар менә. Шулай ук гаилә темасын без алдык. Ничә кеше бар? Апа, сеңел, энем, абыем. Хәтта күптән түгел генә безнең бер сабый, мин әле алга таба әйтәчәкмен, тагын бер проект бар. Ул Скайтат нәни дип атала. Менә кичә генә бер баладан сорадым. Сезнең гаиләдә ничә кеше дип сорадым. Ул әйтә, безнең гаиләдә биш кеше. Атап чык әле, дидем. Ул әйтә, Әти, әни, апа, песи, мин. Менә бездә песи, песи дә бар хәзер. Атады, ярар Белланы, димәк, бик ярата. А, нишенче сыйныфта укыйсың? Йорт хайваннары, кыргый хайваннар, ул теманы да уздык без. А, һәм инде без шаяртабыз балалар белән ничә дәрес булды. Менә безнең хәзер дәрес бетте. Э, хәзер тәнәфес башлана дип шаяру темасында уза һәм балаларга бик ошый дип уйлыйм беренче мәлләрдә һәр э, очрашу саен балалар янында әниләре дә утыра иде һәм бу да бик әйбәт күренеш чөнки алар үзләре шул телне татар телен белеп балалар да бала да өйрәнсен дип аның янында утырдылар Хәзер инде андый күренеш сирәк, балалар үзләре керә, дәрескә керә, утыра, рәсем дә ясыйбыз без. Менә хәзер бер тагын күрсәтәчәкмен бер слайдны. Һәм онлайн форматта эшләвебезгә карамастан, балалар бер-берсе белән бик дуслашты. Әгәр берсе дәрескә кермәсә, Алар инде юксыналар, сорыйлар, кая микән дип. Бу юлы бер бала кірдім юк юк юк сен кірмеген едің біз міне шуны шул турда сөйләштек біз әкият укыдык ә сен менә булмаган ең һәм тизрәк аңа сөйләргә тырышалар менә дәрескә килмибез бит мәктәпкә беркем бала килмәсә алар тик юксынып кичә нәрсә булганнарын сөйләргә тырышалар монда да шундый шундый атмосфер дип әйтик инде барлыкка килде Ә, киләсе безнең менә тагын шундый ә, безнең балалар әз генә утыралар, ә, ниндидер биремнәрне үтиләр, сорауларга җавап бирәләр. Монда, мәсәлән, чәчәк ясарга кирәк. Чәчәк тә бар, кояш та бар. Кемдер язып та куйган, без сезне яратабыз диде. Менә бездә шундый, ә, шундый атмосфера хөкем сөрә. Тагын әйтәсем килә, безнең Skytap балалар проекты онлайн форматта бик күркәм татар мөхитен булдырдым. Кызлар һәм малайлар үзара татар телендә аралаша. Бер-берсенә булыша, хата булса төзәтәләр, киңәшәләр һәм сораулар бирәләр. Дөрес алар менә менә Ә бу ничек булырга тиеш? Ә нигә менә бу шулай була дип, алар әгәр нинди булса сораулары булса, алар бер дә куркып тормыйлар һәм инде сораулар булган очракта аларны җиткерәләр, әйтәләр һәм без бергә ул сорауга җавап бирәбез. Занятиеләрдә, дәресләрдә без э, татар әкиятләрен укыйбыз, аларны тәрҗемә итәбез, татар мәдәнияте турында сөйлибез. Күптән түгел менә без э, песи дигән Сәй дигән әкиятне укыдык. Балалар үзләре дә нинди әкият укырга теләгәннәрен әйттеләр. Шулай ук алар нинди әкият тагын нинди әкиятне укырга телиләр алдагы көндә һәм үзләре нинди татар әкияте укыганнарын сөйләделәр безгә. Киләсе слайд. Без үзебезнең милли рухыбызны сакларга тиеш дип саныйбыз һәм бу юнәлештә заманча ысуллар кулланырга тиешбез дип саный безнең проект авторлары. Балаларга ни кызык, без шуны татарчага әйләндерергә тырышабыз һәм шулай итеп яшь буын белән бер телдә сөйләшергә омтылабыз. Мәсәлән, эшебезне уен форматында оештыра оештыра алабыз. Балаларның татар телендә нинди музыка тыңлаулары белән кызыксынабыз, аларның якларында нинди милли бәйрәмнәр узуы турында әңгәмә алып барабыз. Шулай итеп, Казахстанда, мәсәлән, ничек сабан туй узуы турында без белдек. Кем килгән, кем чыгыш ясаган, балалар татар мин килешәм, музыка белән генә ерак китеп булмыйдыр бәлки, ләкин аны да инструмент итеп кулланырга мөмкин. Аларга бер җырчы ошый икән татар телендә җырлый торган, алар шул җырның тәрҗемәсен белергә тели. Һәм тагын бер тагын бер нәрсә, без балалар белән менә балалар белән бер телдә сөйләшергә тырышабыз. Әгәр аларга кызыклы булмаса, бик э, ничектер җитди булса, э, менә шуны өйрәнергә кирәк, менә бу кагыйдәләрдән күбрәк сөйләшү, э, сөйләшүне алда күздә тотабыз. Безнең бер шундый яңалыгыбыз бар, шатлыгыбыз бар. Ялкын журналының февраль айындагы февраль ай санында безнең Skytap турында Бер кызыбыз турында язып чыктылар. Менә ул, менә бу журнал миндә, әлемдә. Бу нәк безнең Казахстан кызы турында язылган шундый бер мәкаль. Мәкалә, гафу итегез. Шулай итеп, без дәвам иттерәбез. Менә күптән түгел генә безнең иң кечкенәләр белән Скайтатняни проектта эшләнә. эшли башладык, тәҗрибәсе бар. Монда инде без башка темалар алабыз. Монда балалар булгач, балаларча эшләргә кирәк. Монда курчаклар да бар. Монда безнең уенчыклар, уенчыкларны уеннар да бар. Уеннар төрле-төрле була һәм оча-оча дигән теманы балалар бик яратып алды. Башта мин аларга ниндидер сүз әйтәм, очамы юкмы алар аны әйтә. Яисә безнең тагын бер менә без өйрәндек хәрәкәтләр. Мин сикерәм, мин биим, мин чабам, мин ә, ятам, мин, ә, мин утырып торам. Мин аларга әйтәм, ә алар инде мин аларга татарча әйтәм, ә алар шул хәрәкәтне эшли. Ул инде безнең тәнәфес сыман була, чөнки балалар кечкенә, аларга бер дәрес буе тик кенә торырга җыйсыз. Алар инде бу юлы хәтта әйдәгез оча-оча уенын уйлыйбыз дигәч, алар шатланып кул чаба башладылар. Төсләр күрсәтәбез. Курчакларыбызга татар исемнәре бирәбез. Мәсәлән, безнең бер курчагыбыз Алый иде, ул инде хәзер безнең Алия булды.

темасын узган идек. Әйдәгез миңа тиз генә алып килегез әле. Кая сезне зур уенчык. Алып килер бер зур уенчык. Ә кечкенәсе кая? Тиз генә чыгып килер дә, менә монысы кечкенә. Һәм шулай без чагыштырабыз, төсләрен киредән кайтып кабатлыйбыз аларның узган темаларны. Тагын берсе, менә монда безнең бар. Безнең максат чит телне өйрәнә башлаганчы бала үз ана телен өйрәнсен инде. Чөнки без чит телне өстенлекле итеп куйсак, өстен куйсак, туган телебезгә игътибар кими һәм ул югалырга мөмкин. Кызганычка каршы, андый Бу турыда инде безнең алда, миннән алдан да сөйләделәр һәм ул бар. Менә бу слайдта без дөрес бу та бераз теге бутарга дип теләгән идем укучыларны, ләкин алар бирешмәделәр һәм җавапларга дөрес җавап бирделәр. Менә шундый бар. Шуңа күрә без татар телен белеп кенә калмыйча, анарда оялмыйча аралашкан һәм татар булулары белән горурланган балалар тәрбияләргә тырышабыз. Шул очракта аларның үз аңнары артачак һәм безнең алдагы буыннарыбыз амбицияле, максатчан һәм үз телләренең чын патриотлары булачак дип ышанабыз. Бу Менә бу фотода безнең малаебыз Камил Туктаров. Бездә шундый бер традиция бар, бер гадәт бар, күркәм гадәт. Татар телендә яхшы сөйләшүче, прогресс дип әйтик инде, сез кемдә прогресс бар, без шул балаларга татар телендә открыткалар җибәрәбез һәм алар бик аны көтеп ала. Балаларга балаларга бит инде аларга күп бүләк кирәкми аларны мактап җибәрсәң аларга менә мин әйдә адресыңны яз мин сиңа хәзер бер бүләк җибәрәм дисәң алар аны бик зарыгып көтә һәм тагы да тырыша башлый менә минем сүзем шул хәзер әйдәгез

Все будет, все получится.
Рәхмәт Алсу бик зур, бик ни ничек итеп тәфсилләп сөйләде. Мин җитешмәдә калдым, русча э, тизрәк сөйләп бетереп дип әйтергә. Ни монда ни Равил язды, э, Равил язмады, ни язды, Ренат язды. Шулай җентекләп үз эшегез белән таныштырганыгыз өчен рәхмәт дип, ягъни безнең монда башта Зилә мәсәлән сөйләде, менә шундый онлайн мәктәп балалар өчен куллануын аннары шундый бер мәктәпләрнең авторы буларак лилиана сөйләде мондый мәктәпләрнең максатын гомумән максатын глобаль рәвештә абстракт рәвештә хәзер инде сез менә алсудан ишеттегез мондый мәктәпләрнең эчендә дәресләр ничек оештырыла ягъни бала белән ничек итеп аның телендә сөйләшеп була чөнки онлайн форматта балаларны да аеруча нәниләрне аларның игътибарын җәлеп итеп тору аларны кызыксындыру авыррак алсу не менә шундый ысулны методик ягын күрсәтте дияргә була чөнки монда уен форматы сөйләм форматыннан бигрәк уен форматы өстенрәк сорауларыгыз булса яза аласыз без әйдәгез дәвам итик чөнки инде бик сүз алабыз тема әлбәттә җитди авыр 15 минут кына вакыт биреп без бик ниткәнбез кем әйтмешли шире җибәргәнбез киләчәктә бу моментны истә тотарбыз сорауларыгызны тәкъдимнәрегезне чатта һаман яза аласыз русча язсагыз да болады татарча язсагыз да була гөлкән апа төрек латиницасы белән язсагыз да була без җавап бирергә әзербез